Ýazmasy agyr düşen goşgy. Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdaýa. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdaýa. Gelermikä? Kim biler? Agasy göwünlik berýä. Geler. Lukman. Gök toraňyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur, Çekizeli ak haltadan turşy damja damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar, içginler hem daşgynlar, Ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak, Geldi garaşylmaýanlar. Garaşylýan gelenok. Göýä pikir hem etmän, bu gürrüňler babatda ak guş kimin irkilip, ýene ýatyr tabytda. Göterilerine garaşyp dur, köpi gören agajat, ýene ýatyr üstünde giň maňgaýly agajet. Şol enäniň ogluna garaşyp dur hemmeler, geldi tanyş-nätanyş, geldi şondan öňňeler. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Iň söýgüli ulagy samolýot däl, Wolgadyr. Ýöne weli uçurýandyr, samolýota deň etjer. Şondan yza-ha galmaz, oňarsa öňe geçer. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli hem ullakan stoldadyr. Tüweleme uly adam bolup gitdi indi ol. Ýaňy bolsa has ullakan bir stula mündi ol. Sypaýmasyn birden diýip oturandyr ýapyşyp, Owadanjy gelinler çaý çekýändir sapyşyp. Üýtgeşikdir öňünde kişmiş, kemput, şokolad, Ýa gök çaýyň humaryna ýazýandyr bir doklad. Ýok, ýok, öýle doklad ýazmaz. Ýazýandyrlar başgalar, ýaranjaňlar her sözünden ellerini çarpyşarlar. Ol bolsa özi ýazan dek gülümsirär, ýylgyrar, ýazanlar onuň deregine utanjyrar, ýygrylar. Ýigrimi ýyl mundan ozal oturypdy bir gury. Ony-oňa gutardan hem tabytdaky ezizi, Güýzde pagta ýygypdy, gyşda körük jöpläpdi. Oglum ullakan okuwda, buýsanç bilen gepläpdi. Howdan gurdy, gazy gazdy laýabat gyzyndan. Ýygnanjasyny lükgeläp ibererdi yzyndan. Ogly üçin ak mütgölden bir haltajyk tikinini, üçlügini, manadyny-şaýysyny köpügini, artdyrynja puljagazyny atdy şonuň içine. Şeýde-şeýde kyrk ýaşynda ak uzalypdy saçyny. Ogly okuwyny gutardy. Ene dertläp ýykyldy. Ol şonda sypap otyrdy, bir gözeliň çokgulyny dakýardy, enäň golundan her barmagyna bir ýüzük, Gulagyna teneçir bilegine bilezik Söýüşdi gujaklaşdy Paýtagtdan jaý tutundy Enesinden utanmady Ene ondan utandy Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty Gelni diýdi Ýok etsene bu porsa gara wagty. Ogly diýdi, Ýakymsyz ýitiň barda jan etje, eýýämde arassa bolmaly myhman etme. Ene diýdi, Wah, jan ogul, her nije porsa sok-da, ulalansyň, ýetişensiň, şu porsa jogajak. Soňra bolsa uzak gije ýorganynda aglardy, daň atarynda mähetdel otly atara bylgady. Şeýde-şeýde günler ötdi, aýlar ötdi, nobatly. Edeni şowuna boldy. Durmuş ony aýnatdy. Her gözünde bir oýun, her elde bir desmaly. Bir ýyl bäri saklap otyr, has uly bir stoly. Bu gün bolsa enesi amanadyny tabşyrdy. Gelen telegrammany stoluna ýygşyrdy. Ony aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Är heleý karara geldi. Bartak borla içine. Bütin obaň gözi ýolunda. Garaşyp dur hemmeler. Atasy pyşyrdaýar, Geler, geler, geler. Gelnejesi pyşyrdaýar, Gelermikä, kim biler? Ene-de misli gozganýar, Geler balam, geler. Onýança-da gelýär diýip ardyny bir ýaşuly. Göründi ýaşyl meýdanda Wolgalaryň ýaşyly. Geler diýdim ah wetdi, Bir daýandy atasy, Garaköýük ýüzüniň artyp gitdi ýapysy. Onýança-da ýaşyl Wolga aşak indi ýapydan, Geljek adamyň deregine Şofýor çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek däl, Gyssagly bir iş. Birden ataň gözlerinden iki çogdam ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja gözýaşyny tüpürdi-de bir ýylgyrdy tarap. Ol ýylgyryş ömürbaky çykmaz meselä. Beýle aýylganç ýylgyryşy görmädim ýaly. Göterdiler enäniň ak guşy ýaly tabyny. Ýaz şemal yrsdatdy üstündäki mawy dyn, Salladylar çukura, ak daşly bir dünýäni. Içki öýüň gapysyna eltilende enäni, Iki omzuny diräp, çukuryň erňegine, Hiç giresi gelmedi, öz girmeli diýdi. Iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy. Ýassynyň symwoly agyr düşdi.